اسلام علیکم وعلیکم السلام امید کریسو دوست احباب ٹھیک ٹھاک تندرست فٹ فاٹ ہوسن ماشاءاللہ اج دا خوبصورت جے ویلاگ نیو ویدر ویلاگ نیو ویلاگ سٹارٹ کیتے صبح صبح دا ٹائم ہے ویدر بڑا پیارا جے بنا ہوا خوبصورت جے گھر کھڑے اسے تھے میں آکھیا اپنا ویلاگ سٹارٹ کروں تے پیارے پیارے ویوراں کو ماحول دکھاؤ کیا کنڈیشن ہے ویور ویدر اس طرح دے بادل فل چھائے ہوئے نو تے ماشاءاللہ تے بارش دا نظام بنا ہوئے دیکھو بارش آندی ہے کہ نہیں آندی کیا بن دے بارش آندی ہے تاں ویور تو کو تاں وی انجوائے کرویسو بارش نہیں آندی تاں تاں وی تو کو ویلاگ اساں سرائیکی کلچر دا اپنا پیارا پیارا ویلیج لائف دے نظارے ڈکھیسو تے ماشاءاللہ اساں گھر کھڑے اسے تھے ویلاگ سٹارٹ کر گیتے صبح صبح دا ٹائم ہے تے سلیم کھوکھے والا یوٹیوب چینل جتنے وی یار دوست احباب نویں نویں ہیں ساڈے چینل تے ساڈا چینل مرے سن سبسکرائب تے ویلاگ کریس وسا مزیدار خوبصورت جیا سٹارٹ تے سارے پیارے پیارے پودے تھے پودے سارے خشک تھیندے وینن پتے جھڑ دے وینن کیوں کہ پتہ نہیں ایکوں کیا ایشو تھی گئے کمزور تھی گئے کیا مسئلہ ہے چلو کوئی گال نہیں ماشاء اللہ اللہ پاک ایکوں ٹائٹ کر دے سی تندرست کر دے سی تو چلتے ہیں باہر چل کے تو ویدر دکھے نے پیارا جہاں خوبصورت جی ہاں بارش آندھی ہے کہ نہیں آندھی بارش رب دی ذات جان دی ہے بادل دا بادل دا بڑا ہے بارش دا ویدر دا بڑا ہے فل کمال دا بڑا ہے لیکن بارش آ گئی تو بھی لوگ انجوائے کروے سو بارش دے نال تو رکھے سو نہ رکھے سو اپنے جتنے بھی سارے یار دوست احباب چینل دے نویں نویں ڈیدے پے وین ہن دھوپ نکلے منہ تے دھوپ آ گئی ہے تے باقی میں راؤ نال نال چلدے کھوکے تے چل کے تاکو ماحول لکھے نے باہر دا خوبصورت جے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے سبسکرائب کرنا بھولو نا ساڈا چینل چل کے باہر تاکو وزٹ کرویں نے پیارا جیاں۔ لو ویور ماشاءاللہ باہر آ گئے سے اپنے کھوکھے تے سلیم کھوکھے والے کول پراں ساڈا چوک اچ شربت دی ریڑھی وی آئی ہوئی ہے۔ تے بار دا کوئی سین اس طریقے دا پیارا پیارا ماشاء اللہ خوبصورت جیا کمال ویدر ہے تے ایڈو دوست ہوری ماشاء اللہ گھا وڑے دے پین بٹ ویدر صحیح ہے ویدر کمال دے بدلاں دے ٹکڑے چیک کرو ویور کیسے پیارے پیارے ہیں ہن کمال دے کوئی نہ فل کمال بادل دے ٹکڑے آئے ہیں پودے وی ماشاءاللہ ساڈے دوبارہ تھیندے آنن او تے پہلے تے کٹا چھوڑن لیکن ہن تھیندے آنن اللہ پاروں خیر خیر خریت تے ایڈو اے جہاز آندا پے وے سارا پانی آلا ڈیدے پے وے تے باقی موسم خوبصورت ہے آج دا میں دا کیا ہی بات ہے اے ویور بٹھے دی لکڑ ویندی پی تاکو اکثر اساں ویڈیو وچ بٹھا دکھینے ہونے ہیں کوئلے یعنی کہ جتھاں اٹاں پکائی تھی نے اون ٹرالی ویندی پی لکڑاں دی بھری ہوئی بٹھے دے وچ بھا بالن کیتے لیکن میں دا ویور اے بھی کمال تے پیچھے مجاہد ملنگ صاحب آ رہے آندے پین دھاڑ دھاڑ گدی آنے پتہ نہیں او کیا دھیانے انہاں سن دے انہاں کو محسوس تھی گیا کہ بے سلیم بھائی اور ویڈیو سٹارٹ کیتی ہوئی اے درخت ہوئے کہ جتھاں ساری ویڈیو ویرل تھی ہونی دیکھ لو بھی بن

تے چل کے روزی روٹی وی کرنے نہ ڈھڈ توں بغیر وی کچھ کہنی باقی ویدر کمال دے آج لیول دار ہے راسو نال نال دے تاکو ڈکھے سو خوبصورت جی ماحول بارش آ گئی دا ہور چس بن وینی ہے ویور وعلیکم السلام چاچا ویلکم ٹو بیک ویور ماشاء اللہ کافی دیر تو بعد اصل تھی آئے حاضر سرائکی کلچر دی خوبصورتی نال تے پیارے پیارے ماحول تے پیاری پیاری گرینری نال

پینٹاں تے شرڈاں تے میں آدھاں کے ماحول بنان تے مجاہد صاحب تساں دا والا ہے سلام تھی گیا سنگت کو سنگت کو سلام تھی گیا مجاہد دے طرفو تے مجاہد صاحب اور انہاں سائیں میں آدھاں کے پینٹ شرڈ بھائی ودے نے خوش تھی اگڑے ہیں تیری گیر ہوئے فل ویور مجاہد صاحب پروٹوکول ہے جن آج پینٹاں شرڈاں ماحول سجا ہوئے تے فل ماحول ہے نہ کرے تے تو کو سنگت سلام تھی کہ مجاہد صاحب دے طرف تے سبسکرائب کرن دا بھی آکھا ہاں۔
تے لو ویور سنگت تو آدھا پہ کہ سبسکرائب ہی کر چھوڑو سارا چینل سبسکرائب کر چھوڑے سو جلدی جلدی تے تو کو پیارے پیارے ویلیج لائف دے نظارے ڈکھے سو خوبصورت جے ہیں پینٹ شرٹ میں آدھا آج دا کمال تھی گئے سنگت ہی دے دا یہ دے دا میں آکھے ساری پینٹاں شرٹیں تو کو گھن ڈوکی میں ہاں تے کر چھوڑ ہاں۔ چلو ٹھیک ہے باقی سب خیریت ہے ہاں۔
باقی سب خیریت ہے چلو ماشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ حافظ کر چھوڑ آئے آئے لو بھی بار ماشاءاللہ چل دے پہ ہیں تو کو وزٹ کر وینے پیارا جیا ریلوے پھاٹک دا ہے ریلوے پھاٹک مین ڈبل پھاٹک ہے ساڑا گاؤں دا تے بڑا پیارا خوبصورت جا نظام ہے تے میں کہ بھی بار کو چل کے تھوڑا جا باہر دا بھی ریویو چیک کر باؤ دنیا داری مست ہے ہر سائڈ دے دے سا اپنا بنے دے بدیں ویلوگ سریکی کلچر دا خوبصورت جا پیارا پیارا راسو نال نال محبتاں کرے سو نہر دا کنارے بڑا خوبصورت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوان دی پی بھی بار کہ تساں ہی میں محبتاں کرے سو پیارا جیاں سبسکرائب کرنا بھولنا نہیں سبسکرائب کی تھی ہو تو باقی تو کوئی پیارا پیارا سرائیکی کلچر دا نظام دکھے سو رہندے ویور موٹر سائیکل دے ودے ہیں تھے ویلوگ بنے دے ودے ہیں اپنا پیارا سرائیکی کلچر دا سرائیکی ماحول دا سرائیکی نظام تے باقی میں محبتاں دیتا ہو ویڈیو سکپ نہ کی تھی کرو ویڈیو واچ کی تھی کرو سکپ کرے سو تو کوئی سمجھ نہیں آمنی کہ سو تو کوئی کیا سٹوری سنوائی ہے تو کیا سٹوری نہیں سنائی تے باقی میں انجوائے کرو ویلوگ ملتے ہیں خوبصورت جے ویلوگ نال پیارے پیارے ویلوگاں نال تے بھرا توڑا سلیم کھوکھے والا سپیشل پرسن بھلݨا نی ساکوں محبتاں کیتیاں کرو ساڈے نال تہاڈی محبتاں کیتیاں ہوئیاں ضائع کر نہ ونجن ݙیسوں ان شاء اللہ تعالی امید تے قائم ہیں اساں

ویور انجوائے کریں دے بعد سرائیکی ماحول سرائیکی ویلاگ تو کو پسند آندا پیا اسی امید کرے سو اساں تے خوبصورت جے ویلاگ نال پیارے پیارے پیارے پیارے ویلیج لائف دے پیارے نہر دے کنارے اندے نال ساکو دے سو اجازتاں کل انشاءاللہ خوبصورت جے سرائیکی ویلاگ گھن کے بھرا توڑا تھی سی حاضر ول